muɣisira saha. Lala ʒi ŋɔ maa nyɛla ʒi shɛli ti ni yɛn ʒi na m-mali ti tiŋkpansi ti pahi ti fɔna ni lɛbigimsim yɛtɔɣa m-mali tira. Yɛtɔɣa shɛŋa din simsi ni ti zaŋ ti salo ka di tooi nyɛ maligu zaŋ ti dinnim ka ti yɛn gahim m-mali tira ʒi ŋɔ maa puuni. Yulimbon Alhassan Abdul Mumin ka lee mali tamaha kadama salo ban yuuni nyɛla ban yɛn di anfaani pam ti ʒi maa puuni. Zuŋɔ dabisili ŋɔ ti nyɛla ban yɛn kpe Tamale tiŋ puuni n-ti nya nyaa ti pali dahi la zuɣu yɛlimuɣisira shɛŋa din be di puuni ni wula ka ti yɛn niŋ tinim ban nyɛ tiŋ puuni bee tinim ban be tiŋ puuni ka biɛhigu maa taɣi domi saamba nyɛla ban kpɛri na Tamale ka saha shɛli ti ni ʒiya ŋɔ pali dashɛli ti ni boli interchange la din yina ti maani li Tamale pala dolibu pa nyɛla din niŋ tom, ka di mi shɛŋa ku beni ka di nyɛla ti gba pam tibili n-kpɛma, domi ti bi bɔri ni ti tab sɔŋ ka lɛbigimsim maa di tiri tooni. Saha shɛli kam ti kuunila ti fɔntali ka ti tuma pam lee ŋmani tiŋkpan tuma. Domi a yi nya ka so yi tiŋkpaŋ na bee tiŋ shɛli din waɣa, a ni nya ka so yɛn ni tiŋkpan nir m-bala. Badman sani Ka ŋun fɔŋ ni waɣa bee ŋun yɛ waɣa nyɛ tiŋkpani nira, a tuma ka bɛ zaŋ baŋsir a, a ni nyɛ ninvuɣ so. Di zuɣu ka bɛ yɛr a, Ni fɔngbɛri benimi ka chɛ fɔnbia, a ni tooi be fɔŋ ni ka a tuntumsa zaasa nyɛ tiŋkpansili. Ka so be tiŋkpaŋa ka o tuntumsa zaasa nyɛ fɔntali. Domin a yi yuli, ti lɔranim ni zaani shɛm pala la zuɣu, daɣ bee ban ʒiini pala la zuɣu, tiŋ chɛndiba ban be pala la zuɣu, moto bariba ban be pala la zuɣu. Din niŋ ŋɔ maa zaasa nyɛla yɛlimuɣisira n-zaŋ ti ti ti ʒilɛli puuni saha shɛli ti ni ʒiya ŋɔ Tamale tiŋ puuni. Mabia a yɛn baŋ ni di nyɛla yɛli kpee ni zaŋ ti ti. Shee a kali alaafee bee a daŋ puuni so n-ka alaafee ka yi zaŋ o zɔri ni yi chaŋ ashibiti nti tiligi o nyɛvuli. Nimaani ka a yɛn baŋ kadama Ti tumdi ti maŋ tuuta pam. Pala maa luɣili kam zaasa deela salo. Hali ka a ku nya so ka o shitɔɣu kana ti baɣi palli bee bɛ mi o sitɔɔ na nti taɣi palli ka o nini bi tiɣi neen shɛŋa din be shitɔɣu maa puuni, o ni zaŋ li pa shɛli la o nini bi tiɣi li, ka o tom kpahi teebuli n-zaŋ na nti zaŋ zali palli zuɣu bee n-zaŋ zali baasiki leen puuni. A yɛn nya lala niŋsim ŋɔ mabia. kul piiligimi nyɔhi ni ni a zaŋ hal ti paagi a ba bua, ka kpe a ba bua saabo n-jir a. Lala yaɣa ŋɔ pirigili beni, ka di nyɛla niriba kpahila bɛ shitɔrina nti zali pala maa zuɣu. Ka di nyɛ muɣisigu pam zaŋ ti salo. Ti pam tuma n-chɛ ka ti daabilim labiri nyaaŋa, ka ti yɛli ni Naawuni bi larigi ti, ka di nyɛla ti ka tɛha viɛla ni ti taba. A ti a biɛri din tooi labis a nyaaŋa. Domi saha shɛli a ni kpahi teebuli na nti ŋari palli, ka a tabi ban yɛn gari ka bɛ niŋdi wahala ka di diri nyɛviya ka di tiri niriba dansi ka saratinim niŋdi maa, o yi chaŋ ti fabili ra di yɛn di a mi. Domi a yi di bi zaŋ teebuli maa ŋari palli maa mi bi di naan yɛli ma ka bɛ tooi gari ba bɔ zuɣu. Di niŋ ka Mayor yina ni di yiɣisi niriba, a yɛn nyami ka di nyɛ gogaligi zaŋ ti o, ŋun yaŋiya pam. Diɣisinim pun kamina ka chaŋ bɔ ka nyin niŋdi maa, ti ni waha ka a baŋ bimbɔnnima. Yɛtɔɣ shɛŋa a ni yɛn wumdi salo maa sani di malila dabiɛm din mali vi. Bɛ ni tooi chaŋ ti paagi tiŋ naa bee ka bɛ chaŋ ti paagi paati chairmananima ni bɛ boli Mayor na ti yɛl o. o ni niŋdi shɛm ŋɔ o ni saɣim bɛ paati maa. Ti ku bi nya shɛli ti former mayor zaŋ ti Tamale, Honourable Musa Supiria ni daa beni o ofiisi ni. Ti daa nya bɛn mo ni bɛ yiɣisi salo pala maa zuɣu. Lala dabisi shɛŋa bɛ ni daa yiɣisi ninvuɣ shɛb bɛn be pala maa zuɣu zaasa, lala dabisili maa a daa yi doli palli maa di malila kɔrisi. Di malila kɔrisi. Di zuɣu saha shɛli ti ni ʒiya ŋɔ, di mali bukaata ni asambili yina ti yuli n-kul nya yaɣ shɛŋa n-ŋmaai nimaani n-labisi daabihi maa pam nimaani. Yi ti ba ʒishɛhi bee yi ti yihi polo zaŋ ti ba, ka so zaɣisi ka lahi yina ti ʒi palli maa zuɣu din kam dir o, o dini nyɛla o dini. Din kam dir o, o dini nyɛla o dini. But a yɛn nyɛla palli zuɣu ka loori ŋaɣisira, ka tiŋ chɛndi ŋaɣisira, ka moto bariba pindi yira. Ti nim maa zaasa nyɛla go galigi n zaŋ ti ti ti Tamale tiŋ puuni. Wula ka ti yɛn niŋ n lɛbigi ti maŋa ka di pa ni so n yɛn yi shɛli polo na nti zaŋ yaa lɛbigi ti? Wula ka ti yɛn niŋ? ka di pa ni gomlanti n-yan zaŋ yaa ni o yiɣisi ti ti ʒishehi ka di kuli nyɛla yaa nyin gba hankali puuni a ni ʒi luɣ'shɛli ŋɔ maa a mi ni pihi di ka a yina but a ʒishee maa bi viɛla. A yi chaŋ ti yuli Alahasan Idirisu jirambisa ŋɔ shee U-turn din be nimaani loori karili yi kana ni o ti ŋmaligi ka a nya ka yelo yelonim deegi U-turn maa zaya, ka shɛba zaŋ motokinnim zali, ka shɛba zaŋ bɛ maŋmaŋ lɔranim zali. Ba din mali ma vi, ka mali ma muɣisigu nyɛla, a yi yuuni ninvuɣ shɛba ban be palli maa zuɣu n-tooi kpaŋsiri n-gbahiri ninvuɣ shɛba ban paakiri wrong parking bɛ yaa dahila yelo yelonim maa polo. Bɛ yaa di dahila yelo yelonim maa polo. A yi nyɛla private car, ka bɛ zaŋ zali o bi ka puroblɛm. Ba chɛɣu Yɛloyɛlo kuli zani minti dibaayi ata ni o kpuɣi paasinja. Yɛloyɛlo ku chɛ ka o zani minti dibaayi ata ni o kpuɣi paasinja. Yɛlli n-nyɛ li zaŋ ti ti gbaag o mi ka a nya ka bɛ mini ba mondi taba. Hal di mi n-ti paagi ka a nya ka bɛ mini ba ka bɛ ŋmɛri taba. Di nim maa zaasa ti nyari li ka di niŋda. Tuma maa mi di nyɛla ŋun kam paaki wrong palli maa zuɣu bee ŋun kam zani ka di bi tam kalinli zuɣu ni zaligu maa dimu ka ti ban kpalim la saagi ba di yi niŋ ka di nyɛla ti ni gahimmi yɛlo yɛlo nim ka ti gbahira ka bi fabili di yuŋ ni wuntaŋ ni saha shɛli kam a kuli yɛn nyɛbu ka bi gbaag o na nti zaŋ o shɛb kona shɛpolo. ka o mini ba mondi taba. A yi chaŋ bɛ tuma duu maa ni, yɛlo yɛlonim galisi nimaani. A ku chaŋ bɛ ni ku yɛli ni bɛ gbahi ya bɛ gbahi ya, yɛlo yɛlonim ka bɛ gbahira. Ka daa piravi kaha shɛŋa din be tiŋ puuni zaa ni yiriŋ maa, so bi gbaari li bɔ zuɣu. Ka Ghanaians n-nyɛ ba ŋuna. Ye ka Ghana nim n-nyɛ ba, ka Tamale nim n-nyɛ ba, ka wula ka ti yɛn pii ti suhu yuri li? Diri nyɛla zaligu maa dim so kam ŋun kam birigi li din dim o. Amaa zuŋɔ di chaŋ nti diri yaɣ'yindi. Ye zuŋɔ di chaŋ nti diri yaɣ'yindi. Domi a yɛn nyɛla palli maa zuɣu ka bɛ kari doli yɛlo yɛlo lana ka o guura. Ka di nyɛla ban tom gbahiriba ŋɔ gba o yɛn sɔɣimi ŋuni shɛli polo din yɛn chɛ ka bɛ nya o ka zani ka o guuna ti kpe. Amaa so yi zaŋ o piraavi kaana ti zani o ka taali ti malila vi ka di tu ni man ni nyini ka ti zaŋ aadalchi tum ni ti tuma. Domi ti yi niŋdi lala, niŋsim shɛŋa ti ni niŋdi maa di bi viɛla. Lala niŋsim maa di bi tam kalinli zuɣu. Din tooi niŋ ka nyɛ ŋun wumdi ni yɛri ŋɔ ka yɛli ni m pahirila yɛlo yɛlonim zuɣu, a yi pii yaɣili ti ma di bi nya ma. A yi pii yaɣili ti ma di bi nya ma. Di ni tu ni ti niŋdi shɛm dini m-bi niŋda di n-chɛ ka ti yɛri ma. M mi ni yɛlo yɛlonim ŋmɛri kaleesi pam. Yes! Ka a nya so ka o tooi zaŋ over kaman miliɔn kɔbigu ni change n chaŋ ti da machine na nti zaŋ ti ma ya n-kali ŋun yu ma bi yaɣili la, o hankali na bi niŋ matured, like o hankali na bi ziligi ka a zaŋ ti o ni o be palli zuɣu. O yi niŋ di so nyɛvili wula ka a yɛn niŋ? O yi daai so luhi wula ka a yɛn niŋ? Di niŋ ŋɔ maa zaasa nyɛla gogaligi zaŋ ti ti. Ka di simsi ni ti yuli di zuɣu ka lala niŋsim maa ka di che. Domi a yi yuli Pala maa zuɣu, yellow yellow drivers yi gba pam beni yi zaashɛhi maa kani. Yi zaashɛhi maa kani. A mi yɛn yɛli ni bɛ bi ti ba ʒishee bee zaashɛhi. So bɛ ni ka zaashɛhi maa, di bi nyɛla opportunity tin ya ka soli n-nyɛ li ni yi zaa ni yiriŋ pala maa zuɣu. A gba yɛn zani a zaŋ lahihankali n-tum tuma. Bee ka so ku chana, ka so ku wuɣ o nuu n-tir o ŋɔ ka o kpirr o zaniya. Ŋun be o nyaaŋa, ŋun ka o nyaaŋa, o baɣa kani. Bɛ ni tooi ku kab ninkur so gbali, ka di nyɛla ŋuni n-nyɛ dundɔŋ maa zaasa. O bihi diya, ŋuna, bɛ yuya, ŋuna, bɛ soya, ŋuna, bɛ alaafee yɛtɔɣa, ŋuna. O ni pɔŋ a kab o gbali ka o kuli ti doya mi, ka kɔbo din yɛn yul o, wula ka ti gbaara? Di zuɣu ti zaa n-lahi kpe ka ŋmɛri kuŋ tiri nir kam ŋun be palli maa zuɣu. Jaande, di ʒiya ni so ti yina ti kara. Loori ni tooi yɛn ŋmaligi ka taaya tahi n-ku fiɛbi a ninni. Ti nya li several times. Bee aah! Loori ni tooi ku mɔri ni o ŋmaliga ka ti feeli. Yinim ban miri o maa, yinim yɛn nyɛ chuuta pɔi. Ni yɛri ŋɔ, a ni nya ka so yɛn ni ooy ni nyami o daa du biɛri. Ka Aduwa ka n soora, bal n bɔri ni a baŋ kadama nyimmaŋmaŋa a yim na ni a ti pee di, bat a nyɛvili mɛri la salim. Ankara polo ti daa nyɛ kia ni daa faai kpe niriba ni, wula ka di daa chaŋ? Ka daa ti guli ni lala bini maa ti niŋ yiŋɔ pɔi. Ti chandi puuni yiŋɔ, ninvuɣ shɛb beni ka bɛ yaai yaɣa ni tirafik gbahi ba. Ninvuɣ shɛb beni ka o yaai yaɣi ni tirafik gbaagu. N daa fa n daa yɛl li. Na nyɛ Musulimi ni a di bi tu ni a breakiri traffic. Na nyɛ Musulimi ka a nyɛ Musulimi ka breakiri traffic ka din viɛli m-bala. Di simsi ni a doli zalisi tiŋgbani maa puuni. A yi nyɛ so yɛ ka bɛ yihi na ka di viɛli maa, bɛ biɛhigu n-viɛla bɛ yi zaŋ lala niriba maa kana kpe ka zaŋ ti tahi ni ti ni lahi saɣim li ti chɛndi puuni. Ti ni daa du pala maa, traffic yi gbaagi a yɛn nyami ka shɛba ban crossira ka shɛba ban crossira. Bɛ chanim maa, ban bɔrila yom o bɛ yɛn zani. Ka ambulance mi ka a duhira, ka fire service loori ka a duhira, ka emergency shɛli n-nyɛ li ka di kuli nyɛ ŋun tooi kuli baai yaɣa n-chaŋ ti za shɛli polo. Hali ka a nya ka shɛba kpɛri taba ni ka turi taba ka chana. Din niŋ maa zaa di niŋdi pala maa zuɣu. Ti ni chaŋ ti nya nya ti ni daa zo n-gili Tamale tiŋ puuni n-nya yɛli shɛŋa ka labina n-ti zaŋ ʒii maa n-zaŋ tuɣi zaa TV zuɣu m-bɔŋɔ, gbulisimiya tibili. O, a yuli booni bo? Ibrahim. O, ka a niŋ ka bɛ gbaag a? A, n sheela paasinja kana zaya ka o kana ti gbaai ma ni kaman bɛ bi zaa ni nimaani kpuɣiri paasinja zuɣu. Di zuɣu ka o gbaai ma ka che n na bi kpuɣi paasinja. Mam mini m meeti n-ʒia ka o gbaai ma. O ni nya o ni ʒi nyaaŋa maa zuɣu.

N ku puhiri ka paɣiri zaa tiivi zaa ni sokam ni sokam ŋun be. Bɔs ti nya ka a be yelo yelo ŋɔ puuni, bɔ n-lee tahili? Ok, there's some particular places ka mayor maa indicate wuhi ti ni kamani nimaani maa di wuhi ti ni bi zaani nimaani. A zani bɛ ti be na ti kpuɣi paasinja ka maa nyɛ kpeŋɔ maa kf maa shee maa. Nimaani maa bi kana sometimes bɛn kanima ti zani maa n kpuɣi paasinja so bi zani kpuɣi paasinja loori yi kanna o ku tooi yi hali gbubi ŋɔ ŋɔ yɛ yuuni maa kana bi ku tooi ga a nya ka nimaani chuki a nya ka di block traffic so di ʒibili kam maa motor kam bee loori kam ŋun kana ti zani nimaani ni o kpuɣi paasinja di tuuni ti gbaagi o zaŋ o tahi office. Nya ŋuni. Mani n-nyɛ Alasan Zakaria Yushau, Yellow Yellow Drivers Secretary. Secretary, station din secretary nya. N nyɛla Central Market Station Secretary. Okay. Uh, yɛlimuɣisira din lee bɛ yi tuma maa puuni pala ŋɔ zuɣu? Yɛlimaŋli yɛri yɛlimuɣisira maa din zooya. A yi kana ti yuli poli shɛli bɛ ni ti ti zaŋ chaŋ ni ti yelo yelo drivers ti zanima n n kpuɣiri maa is too small for us. A baŋ la bo? Di pɔrimi ka ti yelo yelo nim maa ti galisi gari li. A gati a? So ti ni galisi gari li maa di chami ka a lot of challenges bɛ din ni. Kamani niriba yi ku paai niriba kamani niriba 30 to 40 n zani kpɛŋ ŋɔ a yi nyɛmi ka polo maa ka di pali a yi nyɛmi shɛba yɛn bɛni mi bi bee lee mali polo ni bi kana ti kpɛ n gba zaa tooi kpuɣiri paasinja maa bi mi gba zaa bɔri ni bi at the end of the day ka bi nyɛ binshɛɣu a yi nyɛmi ka bi sɔpiri nyaangi maa a baŋ la boo so dini n taali ka yi kana ti nyɛ nyaangi maa ka di over crowded U-turn maa ka niriba over crowded ni maa ni n kpuɣiri passengers ka binshɛɣu tibu yuribu polo maa is too small parking place maa yini maŋmaŋ ni yuli maa is too small yolo yolo gbaliŋ ŋɔ zaa sokam zaa ku tooi zani nimaani a baŋ laa bo so lala parking places ŋɔ maa dini n tooi nyɛ ti yɛlimuɣisira pam zaŋ chaŋ ti tuma ŋɔ maa polo ka n nyɛ ka shɛba beni n gbahiriya pala maa zuɣu wula n-nyɛ yi mini ba biɛhigu. N-yi ban gbahiri pala maa zuɣu maa ŋuna, ti malila din nyɛla asambili puba, asambili task force maa bɛ pula buyi zuɣu. A baŋla, shɛba beni bɛ tuma n-nyɛ ka bɛ gbahiri yelo yelo nima ban zaani wrong parking places maa, ka shɛba mi beni bɛ tuma n-nyɛ mi bɛ tiriti stickets maa ka ti kɔhira. A gɛtiya? So di yi ti niŋ ka ban gbahiri yelo yelo nima maa ka bɛ car round ka ban kɔhiri stickets la ka bɛ shɛba sometime bɛ tooi foorimi, n gbahiri yelo yelo ni maa ka di nyɛ problem muɣisigu zaŋ ti ti mini ti ma bihi maa pam because ti mini ti ma bihi maa pam ti ti ma bihi maa pirigili mi mi ni ka dama ban tuma nyɛla stickers kɔhibu so wula ka di ti kana ka bi ti gbahiri yelo yelo nima a baŋ la abu so di yi niŋ ka o kana ti gbaagi o laa maa a yi nyami ka di a baŋ di ti tahirila zabili ni o mini o sunsuuni. Abaŋ laa bo? Bɛ ban mi gba zaa gbahiri lala bini ŋɔ ban tuma nyɛli ŋɔ, abaŋ gba zaa m-bi sɔŋdi ti, domin bɛ malila binshɛɣu bɛ yi ku kana nimaani nti ku chaŋ ninvuɣ yino n-gbaai n sɔri o, bɛ chɛ niriba ayi zali ka yino zaŋ yiri yolo maa chaŋ, bɛ zaa daarim o dol o chaŋ just because bɛ zaŋ o chaŋ ti zali kɔna zuɣu m-baŋ bɛ ni yɛn ŋmahindeeg o shɛm ka zaŋ o bahi ka o chaŋ free. A yɛtɔɣa maa wuhiri ma bɛ dɛhiri ya biɛla biɛla. Bɛ dɛhiri ba, bribe ŋuna bɛ dɛhira, ti ku dihi, di ku dihimi tabili. A mali shɛhira nima? Shɛhira niŋ din yaɣiya Shɛhira niŋ din yaɣiya Bɛ kulo kam puuni bɛ a nyɛ nyin chaŋ bɛ ofiisi maa ni n-ti bɔhi ba ni how many number of yellow yellow n-kana bɛ ofiisi maa ni? I get ya. Is it yellow yellow ko ka bɛ gbahira bee machine kam din be palli maa zuɣu ka paaki wrong? To ti problem ni lee nyɛ shɛli m-bala. Di ʒimi ni machine kam din be palli maa zuɣu ka paaki wrong place ban gbahi mo amaa ban zaŋmi dihi ta ban zaŋmi du n-tabili yellow yellow drivers ŋɔ kɔŋko zuɣu. To din muɣisiri ti mini ba maa m-bala. Domi a yɛn nyɛla loori ni paaki ʒiya ka bɛ bi yɛtɔɣ shɛli bi di o, bɛ bi gbaag o, ka bɛ kana ti nya o, bɛ bɛn gbaag o ka ti zani laa loori maa nyaaŋa n-kpuɣ so ni o ŋmaligi just for a minute maa, a ni nya ka bɛ guui yina bɛ mi, ka bɛ guui yina from no where n-gbaag o ni bɛn gbaag o m-ma a baŋ la. And sometimes ti mi gba zaa niriba maa pirigili bana gba zaa zuɣuri n-kpi. Instead of bɛ yi gbaag o la maa, challenge them, bɛ ʒi ni bɛ challenge ba, o di zani mi ʒiya ka di dol o chana ni ŋun ku tooi yɛl o, I mean, bɔso ka loori ʒiya ka a bi gbaag o ka gbaari ma? A baŋ la bo? Sometime bɛ gba zaa bɛ tara ni neesim zaŋ chaŋ di polo, so ti na kul lɛri ba mi baŋsim biɛla biɛla zaŋ chaŋ di polo din yɛn chɛ ka sokam ni ni neei li zaŋ chaŋ lala tuuma maa polo. Di chani di puuni ti nya ka yi mali yɛlo yɛlo n-tiri ma yaŋ ka lɛhi ka bɛ duhira a mi yi yinima ban nyɛ executive bee kpamba zaŋ ti li ŋɔ yi mi di yɛla ka yi nyari li din ka yi niŋda. M ma yaŋ kaliha ŋɔ n-wuhiri a ti namba mi bi yɛla. A yi kana ti yuli a ni yuuni m ma mini m ma yaŋ kaliha shɛba maa bɛ ka station nima. A ni kana ti yuli station maa a ni nya so ka o nya m ma yaŋ kaliha. Before ka a yɛn kana ti be station ti yɛn make la sure yaa ka a yaɣi 18 years ka a saai ninsali ka be a hankali ni a baŋ la boo ka be a hankali ni a ni be a hankali ni ka ti naan register ka ti a sticker number dini tabiya ŋɔ a ma bia ŋɔ o sticker number m-bɔŋɔ a nyɛli number 26 so hali di ni ka a nɛma kpalim din ni gba a kana ti yɛli ka tooi get number ŋɔ maa a ni ʒin a ni ʒin yɛlo yɛlo maa puuni a lee nyɛla number maa shɛli bela outside ka shɛli be puuni din yɛn che ka passenger ʒini ka tooi nya number maa o nɛma yi kpalim din ni Ka o kana ti ya n-di kpɛra yɛlo yɛlo ka zahira mi ni di kpe o muɣiri yuusira namba 26 Station Book na n-vihi n-kɔɣil o ka yɛl o, Bɛ yɛn ni zahira ni o nɛma kpa n-lahi yɛl o di beni ka o saɣi n zaŋ na o kana ka ti zaŋ ti o. Tɔ! A wum pali Atiba ka nya ti ni daa kpe Tamale tiŋ puuni n-ti nya yɛtɔɣ shɛŋa m-bala. But a yi nya lala yɛl shɛli din niŋdi ŋɔ maa zaasa, Lala yɛlimuɣisirili shɛli din nahindi ti ŋɔ maa, assemble, di simsi ni yiɣisi zani, di simsi ni yiɣisi zani, ka lala gogaligi maa ka di yi ti ambulance tuma yilinima saha shɛli beni ka a nya ka bɛ kpɛna tiŋ puuni ni bɛ gari chaŋ ashibiti ni ka di nyɛ yɛlli ti ba domi soli kani ka o garita. Di mini bɛ ku blooyiri bɛ saadeen ka di kum ni ŋɔ maa ka sokam mi kadama nimmɔhi chani ka o chana ka bɛ ŋari soli o ku tooi nyɛ soli gari. Ka di ku nyɛla so n-di n-tiɣi ka da o loori n-zaŋ na ti zaŋ zali o shitɔɣu noli ni, so ku tooi shihi di ŋuna. Amaa yuli yuli ŋun yi buɣisi li, yɛlli n-nyɛ li. Di zuɣu ti zaa ni lahi kpe ka ŋmɛri kuŋ tiri ba. Bɛ di doli kaman din yelo yelonim maa ku loori kam din paaki gala. To mi a yi kana police station maa shee n daa nya ka bɛ me gooni gili ka yɛli kadama nyin ŋun kam yɛn kpe daa ni zaŋ a loori na ti zali nimaani a yi ti yina ka a kana ti kpuɣi Ankara polo di niŋdimi ka bɔ zuɣu ka ti niŋ bɔri ni ti mali ti lora nima n zaani ti shitori di noya ni din biɛri maa zaasa a yɛn nyɛla so ka o chaŋ ti sabi sanboori bee dapaɣala na n ti zaŋ zali o shitɔɣu noli ni ni no parking ka di nyɛ parking place. Din tu ni loori zani shɛli polo, ka nyɛ yɛli ni sori zani ni, just because a store be ni, a mali yaa. Palli maa mi nyɛla sokam dini, ka a dini. Domi a daa bi tuhi ka bi mali li, hali a daa tuhi ka a ko n-daa zaŋ a liɣiri mali li. Di zimsi din ti yuli lala nimsim ŋɔ maa zuɣu ka di chɛ ka Tamale tiŋ puuni ka sabita beni, ka ti tooi nya ti ni bɔri shɛli maa, ka ŋmani ti taba. mali bihibapiri Sani Mohammed Lukman duu ŋɔ ni ni chaŋ ti niŋ o marahabi ka ti zamzam li saha yi saɣi ti ti ti nyɛla ban yan n yi sambanni n ti wum yi mali shɛli ni zaŋ n-ti ti. Bɛ ba piri Lukman Amaraba. Tɔ! N kuli na diriba. M bo Fanga, ka di be o la. Alhamdulillah ti paɣira. M bo Fanga. Tɔ! A nya yɛl shɛŋa ti ni zaŋ pana talivisa maa zuɣu. Naam, naam. Ni nyini maŋmaŋa a ni kpɛri Tamale tiŋ puuni, durɔbanim biɛhigu pala maa zuɣu. Daliri shɛli din chɛ ka m mi gahinuu bola ŋɔ maa bi yila shɛli yuuni din gari la. Naam. Ti daa kuli ʒimi ti wum binyɛli ni loori baɣasa luhi ka chaŋ ka chɛ a, ka di daa dam ti suhu pam. Ka di nyɛla ti zaɣa yi be niŋsim shɛŋa din be pala maa zuɣu, di nyɛla din yɛn gu ka taɣi lala barina niŋ ŋɔ maa zaasa, ka ti bi tooi lahi nyari li. Domi a yi yuli yɛli shɛli din daa niŋ ŋɔ maa, di daa nyɛla yɛli biɛɣu pam. Ka di pam beni ka di nyɛla pala maa zuɣu salo ban mali pala maa kuri bi bukaata ti biɛhigu ni ti taba dini n tahiri lala barina nim ŋɔ maa na ka di nyɛ gogaligi zaŋ ti m mina zaasa. Domi dini niŋ ka Naawuni daa yu ka nyɛvili na beni maa? Bi baɣisi shɛba lala ka tibilahi nyɛ ba ka di nyɛla ti yɛn kɔŋ ba mi. A nyɛ din kam chani palli maa zuɣu dini ka a mali ni a zaŋ kpe di puuni. Do gba, tɔ! M puhiya pam ka paɣi n tɛha ɛɛh ti yɛrili saha shɛli kam nyin di chɛ ka a ninyula kpanjɔɣu ku za zaa tiivi. Naawuni gaafara, a nyɛla ŋun yɛn dii anfaani din ka ŋmali zaŋ chaŋ di polo. Ti yɛrila ʒii ŋɔ maa ni di yuli salo yɛlimuɣisira saha Zuɣu di yɛn lihirila yɛli shɛli din be biɛhigu maa ni ka muɣisiri salo maa biɛhigu bee halika shɛli kam zaa din beni ka nyɛ din mali yɛtɔɣ muɣisirili. To yɛtɔɣ shɛli din zaŋ sɔŋ zuŋɔ dabisili ŋɔ di nyɛla ti yɛli kpɛma zaɣ yini ka di muɣisiri biɛhigu pam saha shɛli kam ka di tu ni ti ti li zaɣa. Naa ka a ti yuli ti pala maa zuɣu. Yɛla pam be ti pala maa zuɣu. In fact, tin yɛri ŋɔ shɛb ni be samban ni ka mali di baŋsim bee ka mali di di yɛlimaŋmaŋli ka di bɔri ni bɛ tɔhi ti na domi bɛ nya li n-labi nya li n-labi nya li. Kaman a ni zaŋ yɛl shɛli din daa kuli niŋ kul la pali daa ŋɔ zuɣu pal shɛli ti ni ku du n-ku dol kpe ŋɔ. Din ni ka lala yɛlli maa daa paai ma. To amaa a yi kana ti lihi Dagbamb bɛ ni yɛli naan galim kpaligu a ni galim zuna la, di nyɛla ti zaa yɛlli, di nyɛla ti zaa ni bi niŋ zaɣa ni binshɛɣu, di nyɛla ti zaa ni tɔhira ka lala yɛli muɣisira ŋɔ maa zaa beni maa. A pun yɛlli duri gba a yɛlli ka yɛli Driver nima n yɛli ti sali nima n yɛli bini boli shɛba city authorities maa ban nyɛ fukumsi nima ban bɛ tingbani maa puuni n tu ni bi lihiri ka di viɛli viɛnyɛlinga di ŋmani la Tamale ti ka planning officers di ŋmani la ti bi planira di ŋmani la ti ku niŋ la binshɛɣu kam piriga paai. Di di tumi ni shaawara ni daa gbaai bin mali zuɣusaa palli n-ti Tamale na ka ti kana ti ʒini ka bɔhi ti maŋa bɛ yɛn mali li maa wula ka ti yɛn pilaani ka lala muɣibu maa ka di bi yina Tamale. Lala m-bi tɛha ni lala n-niŋ hali di yi niŋ di bi zaŋ tum tuma. Di bi tum because di yi di tum tuma a ni nyari ka ninvuɣu shɛba zaasa be pala maa zuɣu ŋɔ maa di di bi yɛn nyɛ lala. Hali ban zaŋ bɛ daguya na n-ti block block pala di di bi yɛn be lala. But zuŋɔ a ni nyari li mi yuŋ ni wuntaŋ ni a nya biɛɣu yi ku neegi eh maybe zaŋ chaŋ bakɔi din kani na Ti mali lahibali shɛli zaŋ kpa palli maa zuɣu yɛli shɛli niŋdi luɣ shɛŋa ka di bi viɛli pam ti ni zaŋ li zaŋ ti salo maa because a yi yuli biɛɣu ayi neegi ka a du palli maa nambɔɣu malam. Wula ka ti yɛn mali palli? Palli ka di nyɛla one way palli n-nyɛli ka yolo yolonim yɛn deei half of palli maa as bɛ station. Di ka gbunni, bɛ yi malila station kamaa taxi rank ŋɔ ni daa beni ŋɔ, taxi rank m-bala ka taxi kam be di puuni ka binshɛɣukam dari tamtam di zuɣusaa a yɛn chaŋ fɔŋ yaɣa ka zaɣa kana a yɛn kpe shɛli m-bala. Ka palli zuɣu ka bɛ ʒia maa, di saha malila bɛ yaari ni be shɛli. Kamaa bus stop ŋɔ ni ʒia ŋɔ loorinima zaandi nimaani ka a mi ni chani tiŋ yaɣa ka zaŋ yɛn kpɛla bus stop nti kpuɣi. a yi chaŋ ee station shɛŋa din pahi ni metro miles di biɛni so yɛlo yɛlo nim maa tin daa bin daa introduce li ka di nyɛla di gba yɛn zaŋmi n sɔŋ ka niriba nyɛ tuma because niriba ni zaŋ niŋ daabilim ka niriba da ni bi gba bo bo ka zaŋ ti niriba ni bi gba duhi ka nyɛ biɛla di puuni lala hankali maa ni di kana ka ti nyɛ yɛlo yɛlo nim maa ni kpɛrina pam di di tu ni ti tɛhira tamalluɣu dini Ka ti yɛn zaŋ ba zali, bee yaɣa din ka ti yɛn zaŋ ba zali, ka bɛ kana nti di yɛn tumda. Di mi nyɛla Ika station ka di nyɛla yaa Iku chanimi n-gilinda. Pala maa zuɣu lahi malila bɛ ni mali yɛltɔɣ shɛli ka di ʒiya paakin m-bala, kpe ka a yɛn kana ti paaki, a ni paaki ka ka ofiloodi ka sheegi a paasinjanima ka lan kpuɣi paasinjanima n-lan daa bahi. Ka a dii chani kaman n di yɛli maa, ka so ti kpuɣ o nuu zuɣusaa, ka nyin tira nyin zaniya, nyin bi nya ŋun be a nyaaŋa. Ee, a yɛn pirila one cedi fifty pɛsoya zuɣu n-yihi so nyɛvili. Hali din biɛri zaasa o ko yɛn chɛli na ti tulli ka du n-tam Hailin. Eh, ka so zaya. But look man, sometimes a yuuna, di ŋmanila ti ni m-baŋ gba goori ba maa, ti gba pam beni ti dii ka alaafee, bee ti bi mi pala maa zuɣu zalisi. Because a yi yuli kamani traffic, ka a ku yaɣi traffic biɛla ka za nimaani n-goori yɛlo yɛlo, bee n-goori so ni o sani ka a kpuɣi, ka ban doli o nyaaŋa maa na bi yi kpe o ni, wula ka a yɛn niŋ? So n di bɔri ni ti kamina ti yuli ti pala maa zuɣu ninvuɣu shɛba bɛni traffic bi gbahiri ba because a yi yuli traffic ti yɛn gbaagi o guui gari saha shɛli din gbaara lala saha ka ti tii kpaŋsira dini ka a yɛn zaŋ ti lala niriba ŋɔ maa. Di di di mali la nambɔɣu eh doo gba ti zaa bɛla biɛhigu maa puuni ka ŋmɛri li din tu ni ti niŋ shɛm nyami bɛ yi zali zali kpana a pun yɛli Afanim pam yɛli di yɛtɔɣa, ka bɛ di yɛri niŋ ŋɔ ŋɔ adaadiini ŋɔ di yɛli shɛli din zali ti a tiŋgbani ka di nyɛla zalikpani n-nyɛ li, di tu ni a be yɛri li. Okay. Kaman a kuli nyami ka traffic gbaai bee ka di bahi chana ka di ti indicator a kaman din yi kana yellow di chani ni di ti gbaagi a red la. Ka so ku daa bahi na, traffic ka o bɔri ni o dodge shɛm maa. Meanwhile, last time maa di yɛra m naan mali shili di yɛn gbaagi a mi n zali maa. Amaa a nyɛla poliŋga, a nyɛla sooja, a nyɛla bimbo, a nyɛla bimbo bimbo n-lee kuli nya traffic ŋuna di bi tu ni a zaŋ li zali kaman traffic bi gbaara because di zuɣu ka bi niŋ li zali maa ni bambɔŋɔ nim zaya ka ti soli ka bambɔŋɔ nim gari ka bambɔŋɔ nim zaya ka ti soli ka bambɔŋɔ nim gari ka bambɔŋɔ nim zaya ka ti soli ka bambɔŋɔ nim gari ka di konko hali traffic an tooi za traffic kamaa ka di ti bahi yini maa din bahi yini ka yini yɛn chaŋ maa ka gbaai shɛba maa ka ban naan lan foosira Very recently, di ku niŋla lala ka bi bahi ti ku lana ka lo petrol shell ŋɔ shee ka ti ku yɛn yina ka taxi driver di gbaagi o mi ka ŋun ku duhi na halli n ti kpɛ bipuɣimbil so mini o moto puuni ka ʒi passenger nima bi yɛn yɛli o yɛn ʒimi n fabilira meanwhile a ku mi a ni niŋ shɛm maa gala n bala ka niŋli di zuɣu di tumi ni ti maŋmaŋ lihi ti biɛhisi puuni n nyɛ tuun shɛŋa ti ni tumdi maa hankali n nyɛli Di tum, di tam, di tam kalinli zuɣu. Di bi tam kalinli zuɣu ka amaŋmaŋ bɔhi amaŋa ka yi di puuni. Di ʒiya kaman yɛli maa ni so kana ti yɛli ti yaa, a ni yɛn niŋ shɛli ŋɔ di bi viɛla, a yɛn niŋ shɛli ŋɔ di bi viɛla. Amaŋmaŋ ku mi a suhu ni kaman a yɛn niŋ li maa di bi viɛla, ka niŋdi li. Zaliguyitia n-di a ka a naan zɔri gilinda ni niriba kam na ti faagi a bahi. Di pa a paati chaamani naɣila eei a chaŋmi nti zo n-doli n na so bee a chaŋ nti zo n-doli a sanzali so ni o kana ti faagi a bahi. A mi bee n-yɛli lala nir maa yɛlimaŋli a ni niŋ shɛm ka bɛ ti gbaagi a laa maa. Di zuɣu a yɛn yɛri ni ka di ŋmanila kaman a yaa ka bɛ yɛn gar a. N-ti a a yi yuli dahin shɛli n daa kanna kpɛŋŋo, lala saha ka ti daa na be Tishigu. Ni kanna nimaani ka tirafik maa gbaagi zo'biɛli bini maa ka n zani. Niriba pam daa galisiya, hali shɛba daa be n tooni ka di ti bahi because ban daa kuli be n tooni daa naan yaɣi niriba ayɔbu chana. Bɛ chanimi ka n doli bɛ nyaaŋa. Lala saha di ti ti ni n soli ni ti chaŋ ka paɣa so kuli baɣila o bia ni moto n-kabina ti kpe ni n ŋme ti wɔbi. N ŋme n-kabisi moto. So o ni ŋmɛn kabisili n-naagi. Ka ŋun tom tahira di yi niŋdi ŋun boli polinsi yi niŋdi ŋun boli polinsi maya ok fine visibility police maa mi daa be nimaani bɛ daa na bela varanda nim maa ni ha ka nya o niŋ binshɛɣu maa ka ŋun kuli ŋmɛrila nyɔɣu domi o yidana mali zaashee o yidana nyɛ so zuɣu Naawuni yuma ka polinsi maa namba bi chana ni naan nya maya din ŋɔ a chaɣa n soŋa ka m boli ba ku bela nimaani ka bi paana. To o ni pa nya ba ka bi bɔhi, Ka n yɛl o bɔhim ya yi niriba ŋɔ? Ka bɛ yɛli, Traffic ni gbaai ka o guuna ti kpe ni. Ni ŋun bɔrila yom ni o zaŋ o bia tahi bisiko ka ku baɣili bipuɣimbila n-kaai ti kpe ni. Ka a ni bɔri yom maa? To o ni pa nya polinsi maa ka baŋ ni nimmɔhi m-bala ka o pa ʒiya ni di ni niŋ ka ban di pa bɛ ya m-bɔŋɔ maa ka ti zaa nya ŋɔnanim maa di tu ni ti mali li maya tɔ. Di malibu zaa yɛla buyi ka n yɛn ti a. Aida ka binshɛɣu kam din saɣim moto maa ni ka a dali kpe bee ka ti zaŋ li chaŋ police station maa so nyini ni yɛn pii shɛli. Ka pirinsi maa yɛl o ni ti paami nimaani shee a daa nya o ni kuhiri nini tam shɛli. Ka di nyɛla a di wuhirila yaa a di wuhirila kpiɛŋ a mi n-yidani ni nyɛ so ka lee bi mi n-gba ni nyɛ so. Biraku chɛmi ka o zani nimaani. ka ti chaŋ ka o ti da moto maa binshɛɣu kam din daa kabi ka zaŋ o chaŋ Fita Shop ka bɛ ti kpɛhi li. N tɛha lala niŋsi ŋɔ yi niŋdi ti pala maa zuɣu lala yiriŋ yiriŋ maa din chɛ. Bari n lahi bɔri ni ti kamina ti yuli saha shɛli beni di ni m-ba nyɛ daabihi ka ʒi palli maa zuɣu ka kpahi kamani o store tarigi din naari luɣ shɛli bee shitɔɣu maa tariga ka di taɣi palli ka o kpahi teebuli n-zaŋ zali palli maa basket lane maa ni ka va nɛma tam. So ku tooi gari a paagi before ka a paagi a ku gbaai zoli maa Alasan Idrisu shee maa ni a duna hali ni zoli maa zuɣu. A yi nya nimaani basket lane maa half nyɛla bɛ ni fa shɛli so ku tooi ʒi n-gari. Ka di mi di nyɛla palli maa tarigi ka yi ni yɛn ʒiya kɔhira ban doli palli maa chana ka bɛ yuuni ka dara ka a mali polo ka store maa bi saɣi a nini bi tiɣili ka nyin tom kpahi teebuli n-zaŋ a ti ŋari palli pahi. Dini ka a yi zaŋ ti lala niriba maa? N tɛha, lala maa mini kaba ti ni pun yɛli maa, yɛl shɛŋa beni ti maŋmaŋ ku mim ni ti ni niŋdi shɛm ŋɔ, ka viɛnyɛliŋga m-bala ka niŋdi li, ka gahiri ti ninsal taba n-chɛ ka silimiinsi ni yɛli ni inconvenience la, ka ti bi tiri ba soli ka bɛ tooi niŋdi din tu ni bɛ ni niŋ shɛm because lala sobili shɛli ti ni boli bicycle lane maa, bɛ niŋ li mi Din yan che ka salinim maa mini loranim maa ka bɛ kpɛri tab ni ka bɛ kpa gaɣitiri taba ka bɛ niŋ free ka ni tooi chana ka a zaŋ nɛma na nti tam di zuɣu ni a kɔhira. Yɛ polo ka a pa bɔri ni niriba garita nti nya hal ni ti nya a nɛma maa ka dali? Anyaayibo, ti yɛri limi saha shɛlikam. Halli ka ti yaŋɔnima bee fukumsi kpamba ka bɛ ti saɣiti ya zalikpan shɛli ti ni mali tumdi tuma bee din ʒiya ka di ʒiya ni ti zaŋ li tum tuma la, lala zalikpan maa di tu ni ti dihi tabili ka chaɣiri tum tuma din zaya lahi maa ka a nya Kpɛma, m malindi la a yɛla maa, ka a kana ti yɛl o m-piri ba, mali n li zali. Ka o bi mali zani, ka biɛɣisala neei ka a kana ti yɛl o m-piri ba, di lahi zaŋ nɛma maa zali kpe, mali n li zali. The next time bee din pahiri ka a kanna, a yɛn kanna ni fukumsinima, eei, n yɛrila pirinsi bee linjimanima, ka bɛ ti mali binyɛra maa zali. Di kuma ka a yaa bi tɛhi ni bɛ ni lahi yɛli kadama, eei, Ti paai ti ki yɛn ku. Ka bo yɛla nti nyɛ ti lala? Yes, ti ku yɛn mali binshɛɣu. Binshɛɣu yi ku yɛn mali zani, ti paai ti ki yɛn ku, ti paai ti ki. A yi yuli Sohala ni sa niŋ program shɛli ka yiɣisi kpe, n sa nyɛ bolisi gari pihinu. N sa nyɛ bolisi n-gari pihinu. Ka di nyɛla shɛba yɛrila bɛ yaɣa yɛlimuɣisira din beni, ka pam gba mi ʒiya din niŋ ka a kpe ti constituency maa A yɛn saɣinla ti MP maa yuli domin o zaashee ni nyɛ shɛli Ghana tiŋgbani ŋɔ ni di bi tu ni so wumdi o damli. O tuma n-tu ni bɛ wumda, o ni bi tumdi shɛli dini n-tu ni ti niŋ ka bɛ nya, o ni kpaŋ o maŋ shɛli ti ni lahi yihi na ka bɛ nya ba ti suhuyurilim fa ti mi. Bɔ m-pii ti zuɣulɛm la kamani paati maa kuri tiri di kpɛla ti ʒim ni ka so ŋun kuli bi bɔri ni a yɛli yɛtɔɣa shɛli zaŋ kpa o paati polo kamani NDC MP ka a kpe o constituency yɛlimuɣisirili din beni ka a yɛn yihi li zaŋ ti salo so ŋun nyɛli mi ni a tuhiri o mi so ŋun yɛli ni a je o yɛlli so ŋun yɛli ni bi gomnanti ka a tuhira bee NPP MP ka a kpe o yaɣili a ni nya ka bɛ yɛli ni a o yɛli ti party maa ka o yɛn tuhi maa ti MP maa ka o yɛn tuhi maa ka tam nimbigbɛri fɔŋ maa ni. So din kuli nyɛli jii nyamiya a duroba bɛ ni yɛn tuhi yi party maa. Ka a chɛ ka i paati maa o biɛla gomnanti ni ka o tum din tu ni o tum, din yɛn chɛ ka salo bi yina ti galin li. Ŋun ni bɔri shɛli nyɛla o bɔri ni MP nyɛla o kpam maŋa domin MP da moto ti o, MP da TV ti o, MP nyɛ chɛnji biɛla ti o ni o nyu tii. So ŋun bi bɔri yɛli shɛli din lahi yɛn daŋ o. Di saha nyɛ nyaa dini Fɔŋ yɛli muɣisirili maa zaasa hali o ni ku da yɛtɔɣa shɛli, o ni ku daangkali binshɛɣu ŋɔ zaa ka Fɔŋ maa yɛli muɣisira bɛni din tabila. di bi tabila din tabila a yiŋ so bee din tabili a sima. So di lihiri, ti di lihiri kaman yaa din yan kana ti maŋmaŋ sani. Ti lihimi kaman tiŋgbani maa zaa lɛbigimsim, fɔŋ maa zaa lɛbigimsim. Bɔ ka bɛ yan niŋ ti fɔŋ ŋɔ ni? Ka di nyɛla salo pam ni yan di shɛli anfaani. Di nyɛla shikuru saha ka bɛ ka a ti mal li, a bihi bee a tizɔbihi Bee fɔŋ maa nima bee a daŋ so ni di li daanfaani. Ashibiti mali yɛtɔɣa muɣisiri li ka ti yɛli li kpe ka bɛ chaŋ ti lihi li m-mali li zali viɛnyɛliŋga. A bia, a paɣa, a maŋmaŋa bee a yiŋ so ni di li daanfaani. Pala maa zuɣu m-bi viɛla ka bɛ yɛli di yɛtɔɣa ka bɛ kana ti mali li. A yɛn di la di daanfaani ka salo di di daanfaani. So sa yɛlima gba ni, Nyama, a munaafi chitali ŋɔ maa tib yɛn deei li. Ŋun yɛtɔɣa ni sa nyɛ shɛli m-bala maa. Just because Shɛba baajira bi viɛli ka ti yihi li na zuɣu. Bɛ zaŋ waa m-bi li. Ni Lɔya Haruna ka ti tooi, ni Ghana zaa mi ni Lɔya Haruna n-kɔŋdi o maŋa. Too bɔ zuɣu ka ti, ka Lɔya Haruna constituency niriba nyuri mɔɣu a kom? Nyama! Lɔya Haruna constituency ka niriba nyuri mɔɣu a kom? N sa yɛli li mi, ya ti bi yɛn kabigi vaɣa pa so zuɣu, ti bi doli a zaashee a ni nyɛ so Ghana tingbani ŋɔ ni, Naa n nya, Assembly maa n nya, DC n nya, MP n nya, ŋuni n nya, din daa yi niŋ ka a za fukumsi zaashee ka di nyɛla salo maa piigami ni a tum ti ba ka a bi tumda, ti ni chɛ ka bɛ baŋ kadama a bi tumda. A mi yi lahi tumda, ti ni chɛ ka bɛ baŋ kadama a mali kpammaŋa. So o dii nyɛla o ni kpaŋ o maŋ shɛli ka ti yihi na ŋɔ. A ni yɛli ma ni ti tuuro hal n daa yɛri kuli nyɛvuli palli yɛtɔɣa so m-pa mi go ka shɛba ti kana n-yiŋ ka bɛ yɛli ma ni shɛba kana ti bɔhi n yɛla ka m be shikuru polo ka bɛ kuɣili ma ni n ni yɛri bɛ paŋ maa ni palli maa yɛtɔɣa maa n yihimi n nuu ka chɛ li domi a bi gbɛri kuli nyɛvula a ka yili kuli nyɛvula ka n yi bi gbɛri kuli nyɛvula niriba ban be kuli nyɛvula din daa ti yɛn bahi ni kom daa di so soli maa ni nyɛvuli daa yila ni ka riginal minista chaŋ ni ka ya ni o bi mi di yɛla. Ka ba yi nim ban nyɛ ti nyuribi ka bi tooi kpahiri neeriba gom ni. N yɛri li mi, ya program ŋɔ maa buɣim be dinni pam. Ti bi yɛn she nyuli n ŋmaai ti so. Ya ti bi yɛn she nyuli n ŋmaai ti so. A yi mi ni a jɛni a ti yɛli a yɛtɔɣa ka nyɛ MP resign ma. A yi mi ni DC yi nya ka jɛni ti yɛli a yɛtɔɣa resign ma. Assembly man nya ka a bi tumda ka jɛni ti yɛli a yɛtɔɣa nyin resign ma. Tiŋ kam ti yɛn kpela nimaani, luɣili kam ti ni kpe ya luɣili kam ti ni kpe, ti mi yi kperi na a yaɣili, di bɔri ni a wuhi ti nyin ni bɔri ni ti niŋ shɛm. Hali n daa nyɛ shɛli gba ka so ti yɛli ti kadama ni ban di malila ninvuɣ shɛba ban yɛn yɛli, ka nyin yɛn wuhi ti ban yɛn yɛli, ban be fɔŋ maa ni yɛn yɛli ti din mali ba ka paai ti niriba zuɣu ka ti kanna nimaani. Di yi ti nyɛ paati niriba zuɣu ka ti kana, yi laɣim yi paati laɣingu ka boli ti ti ni kana, di saha paati zuɣu ka ti kana. Amaa di yi nyɛla lɛbigimsim yɛtɔɣa zuɣu ka ti kana, ti bi bɔri paati yɛtɔɣa din ni, ti bi bɔri nama yɛtɔɣa di puuni. So di bɔri ni o wuhi ti ti ni yɛn chaŋ shɛm bee ti ni yɛn mali so yuli shɛm ka chɛ ka o nyɛ zaashee sɔhi biɛɣu ni, ti bi bɔri o zaashee nyɛbu. Tuma maa ka ti bɔra. Lɔyaharina yi kpaŋ o maŋa ti ni yɛli, Wɔbilahi kpaŋ o maŋa ti ni yɛli. Kamani a yi yuli election ni daa kanna, NPP nima bini daa lo Ghana alikauli shɛŋa. Ti daa nyɛla video nima di na beni din nyɛ dabisili zaŋ li bahi na. Doctor Mahmoud Bawumia, His Excellency Vice President, ka o yɛra, Teacher nim nyɛla ban niŋdi wahala ni teacher trainees are suffering, nurses are suffering, what and what are suffering, bi ban niŋdi wahala, ban niŋdi wahala, bi yi deegi bini taɣi bini deei hali ni zuŋɔ ka wahala maa n kpaŋsi. Di din lee niŋ ya maŋli. Bɔ ka bɛ ni niŋ ka di ku wuhiri kadama wahala shɛli bɛ ni daa yɛn ni bi biɛri ni maa di chɛya bɔ a bi niŋ? So a yɛliŋ ŋɔ a ni nya ka so wɔbi tali yiɣisi ka o yɛn daa tuhirila bɔ gɔmnanti. A ni daa lɔri salo maa alikauli ka mi ni kadama a ku tooi niŋ li ka yɛri ba ka ti kpe yaashee ka ku tooi tum ka yɛli ni ti di yɛli ti yi bi yɛli ŋun lo yɛn yɛli. Di zuɣu n yɛrila salo kamani ti ni yɛri ŋɔ ka a mi ni a ʒila palli zuɣu, a paati diri bee di bi dira di bi nya mani. A bireekirila traffic, a paati diri bee di bi dira di bi nya ti. Ti yi nya ti ni yɛli ya ti yi nya ti ni yɛli ti mi yɛri ŋɔ maa ka di pala a gbinviili ka ti bɔra ti bɔrila din yɛn niŋ ka di tum. Lihi saha shɛli ti ni ʒiya ŋɔ, tiŋsi pam beni mɔɣa kom ka bi nyura. Ti ni ku ʒi saha shɛli ŋɔ, tiŋsi pam beni mɔɣa kom ka bi nyura. Ka a ku tooi yɛli just because bi suhi UNP zuɣu. Hali yi yi kpe nimaani ni yi ti niŋdi yɛltɔɣa, a ni nyami ka bi zaŋ paati kpɛra ka so yɛna munafichiinima just because o da chɛchɛ bee o tira tia ka a nyuri zuɣu. Bee a nyin zaŋ a suuna miri a daamiriya yɛltɔɣa chaŋ ti pa MP ka o niŋ ti a zuɣu. Di zuɣu so di gali MP. ka yi mi gba pam bɛni dimli ka yi zaŋ doli jintɔriba maa o ka o paati ni bee a o bukaata daa kpa o ka di bi mali di zuɣu ŋun yɛn niŋla o ni niŋ shɛm kam saɣim MP maa yuli ka di nim zuɣu ka ti ʒini ŋɔ maa lɛbigimsim ni yɛlimuɣisira din bɛ a fɔŋ ni di zuɣu ka ti ʒini. Mr Lukman, Na. M bɔri ni n ti labina a sani jo ka ti naan guui yi sambani ni n-ti kpuɣi bolisi n wum salo ni mali shɛli ni yi bi zaŋ ti ti. Dini ka a yɛn zaŋ ti salo ban zaŋ bi suhuyurilim, ban zaŋ bi paati tali, ban zaŋ bi nama yaɣa zaŋ kpɛri yɛlimuɣisira bee lɛbiginsim tuma puuni tingbana maa puuni? N tiɛha eh, ti pun yɛli li pam eh duu ŋɔ ni mini shɛli polo na. I think that di tu ni ti kpaŋ timaŋ viɛnyɛliŋga ka ti lihiri ti tiŋgbani lɛbiginsim n gari n paati paati di pun kamina ka di daliri nyami di kamina ni di ti bo lɛbigimsim ni biɛri suŋ n-ti salo ni tiŋgbani. Di din kul nyɛ shɛm m-bala. Lɛm, wɔbigu, CPP, banima, bɛ zaa kanimina di ŋmanila kama a chanila kumahi bee a chanila Ankara ka doli kumahi soli ŋɔ bee ka a doli n yɛrila volta din nyɛ bimbila yaɣili ŋɔ maa polo. Isaiah m-paai la Ankara. So yini ka e yan dola, different soya ka e yan dola, amaa ka chaŋ luɣ yindi. Di zuɣu di tu ni ti chɛ ka ti suhuri bee ti hankali ka di chaŋmi ti gbaai la lɛbigimsim yɛtɔɣa din yan chɛ ka di viɛla. N tɛha, Meeya ŋɔ ni daa kana, o daa kali yɛla pam o ni yan niŋ dabisa maa mi chana niŋsim maa bi yaɣi lala. O daa yɛli o ni yɛn va saɣirinim shɛm, Diriba, a ni dihi tabili ni a chandinim puuni, a na nyɛ saɣirinim ni di Saɣiri maa din yiɣiya, ti naan kpela din ni, ni bo soli kam ni o pɔhi a yooi taba. O ni kpaŋ o maŋ shɛm, ti ni chɛ ka bɛ baŋ o ni bi lahi kpaŋ o maŋ yaɣ shɛŋa ka ti kpahi neeg o. Hal ti yɛn doli li mi, bicos bɛ ni pii diɣisinim maa, bɛ niŋ daba ayi pumpɔŋɔ. Diɣisi so ku tooi lan yɛli ti kadama a, Bɛ nɔyolo pii ma, n na bi teeg n naba. Ŋɔrim mi ka Maka duu a paati n dira ka a tom nyɛ DC nyini n suhu a nyɛ mali a president ka nyɛ DC so a ku tooi yɛli ti ni ma ka duu nya MP nim kon tiri lala excuses maa but DC ni ŋɔ so ku tooi yɛli ti lala di zuɣu tin yan niŋ shɛm nyɛla DC kam ŋun bi tumda ti kpahiri neera gom ni ti ti kpahi a dundoli yuŋ ni wuntaŋ ni jaande chɛ a ti mina pɔhi a yoo taba ti mi bɔri ni ti mina pɔhi a yoo taba ka a bi tiri ti soli tin lahi chɛ ka salo baŋ a nyɛ ninvuɣu so a mi ni lahi mali kpam maŋa kaman a ni yɛli o ni gili va luɣi shɛŋa ŋɔ Eh, ti ni bo dabisili ka ti mini Honourable Sule Selfo ʒini ka ti nya nya o ni kpe diɣisi titali maa puuni, o ni na tum shɛli, ni o ni na yɛn tum shɛli ni o ni bɔri ni salo niŋ shɛli zaŋ suŋ o, di zaa ti nyɛla ban yɛn gili n nya li. A yi chaŋ Bimbila yaɣili, pali shɛli be Bimbila, eh, a yi yi Bimbila tiŋ puuni ni a chaŋ Saliga palli maa zuɣu, eh, Saliga soli maa zuɣu, tankpa gbulligu n-nyɛ li, Bimbila daadali kam salo ban be nimaani gɔgaligu n-nyɛ li zaŋ ti ba. Hali Bimbilanim daa yina ti block la a palli maa bee bɛ zaŋ ti contractor ka contractor maa bɛ zuɣu ka chɛ li ka bɛ ti yina ti bulooki ni niriba bee la yɛn gari. Di zaa ti nyɛla ban yɛn kpɛri ni. Di zuɣu a yi lu kuma ni suha ka ti guui chaŋ ti nyu kom jo ka labina. Di nyaaŋa ti nyɛla ban yɛn tin ya soli ka yi boli ti na ka ti wum yi ni mali shɛli ni yi zaŋ ti ti. Di zuɣu ti ni vooi kom kpariŋ buyi laasabu ka labina nti zaŋ din kam beni n-zaŋ tin ya. Gbulisimya tibili Zaa TV zuɣu m-bɔŋɔ.

to taali taali taali eh, ti nyɛla ban yɛn tinya saha pumpɔŋɔ sambanni bee ti tinya soli ka yi gba boli na ka ti wum yi mali shɛli ni yi zaŋ pahi ti zuŋɔ ʒii maa puuni namba maa nyɛla 03720 953 090 03720 95390 A yi boli na ti ni wum a fabila ni nyɛ shɛli a yaɣili ni a ni bɔri ni ti kpe din ni shɛm. But pɔi ka ti kpuɣi ti tuuli boligu Jan di tiŋ kam ki yi booni ti ti yuya ni a chɛ ka tiŋ maa asɛmbili man ka o mi di yɛla ka tiŋ naa mi ti yɛla pɔi ka ti kpɛna. Din yɛn chɛ ka ti kpe tiŋ maa ni ni jilima, domi tiŋ kam malila ban su li, tiŋgbani daambo beni ka di simsi ni a ti ba tibili, ka bɛ mi ni kadama yi gahila nuu boli Zaa TV, di zuɣu di simsi ni bɛ niŋ yɛda poi ka ti naan chana nimaani. Di zuɣu ti ni chaŋ ti kpuɣi bolisi maa sambani ni ka ti nya nya. Di ŋmanila so be ti yi tangali mii maa zuɣu. Hello!

N daa paakila yɛltɔɣa dibaayi. A nya Shisaɣu yaa? Aa! Shisaɣu ti ka hali dira. Palli. Ok. Fuɣi fuɣi ni daa kanna maa, ka bɛ kana ti neei nti yi yi laa palli maa. Ti ti daadama maa daa yɛli ti mi ni Mariam n-niŋdi li ni

Eso nga na bi kpaama ka a chɛ a chɛ ka bi baŋ o maa ti niŋ o kɔŋ wahala pam ka o yaɣili ma. Ok, ti paɣiya eh, pɔmpi ŋɔ maa yɛtɔɣa ti na yɛn yila di gba dabisi ni n-ti a a yi yuli luɣ shɛŋa ban mali kom yili muɣisira tiŋgbani ŋɔ puuni bi zooya but sometimes n galindila ti nim ban be lala yaɣa maa ti MP nim yi kana ti bi yɛri ba kom yɛtɔɣa motonim ka ti suhiri ba. Bɛ yi kana, suuna yiya yɛtɔɣa, kuyi yiya yɛtɔɣa, amiliya yiya yɛtɔɣa ka ti yuuna. Hello? Hello? Dim suhiri o a yuli ni fɔŋ din ka a booni na. N yuli ka Mondoo Gushɛɣu. Eh? N yuli ka Mondoo Gushɛɣu. Ka Mondoo Gushɛɣu ti wumda, Gushɛɣu ni bɛ wula? Gushɛɣu, Gushɛɣu.

Yaya maa bi zɔb Naawuni, Assembly bi zɔb Naawuni, yinim mam maa bɛn kul chani ŋɔ, yinim neeri, yinim neeri sokam nina, Soŋor bi zɔb Naawuni, Busaasim puuni siɣiri maa yaɣiya, Gotannim maa ni siɣiri maa yaɣiya. Ti ni kpɛna Gushaɣu Naawuni yiko ni, ti paɣiya ni a ni zaŋ shɛli zaŋ ti ma di zuɣu Gushaɣu Diisi a yi wumda. In sha Allah ti be soli, di zuɣu ti yi ti kpahi a dundoli yuŋ ni wuntaŋ ni kam ka a lee yooi ka ti kpɛna. Hello! Hello! Hello! Hello, hello. Dim suɣiri a yuli ni fɔŋ din ka a booni ti ŋɔ. Oh, lee, n yuli mum ka a lee a, ka yi zaŋ gbaŋ puɣi ni zaŋ gbaŋ yi kpɛro. Ok, dim suɣiri o ka ti wum a mali shɛli.

Ti deeg o kpalaŋ kpa alahabali pɔi ka labina ka ti koli vaagi. Isa lu kuma. Do gba bolisi maa kani n-sha'Allah n-dihi tabili ni program ŋɔ din niŋ anfaani ka ti yina ti yɛli niriba yɛltɔɣa n-di nyɛli. Ŋɔ maa nyɛla ti yɛn teela taba. Silimiinsi program ŋɔ yɛn niŋla educative di yɛn baŋsirila niriba. M ma bia so call na shishaɣu n-yɛli ni baanjira. Di zuɣu pumpɔŋɔ asɛmbilinim maa daa muvurimi, bɛ daa zɔrimi ka chɛri m-mi baanjiriti zali fɔna ni ka kpaŋsiri yiŋsi baanjiriti la. Saŋgbana ni din baanjirisi nyɛla kaman sani yi kana ka lala ti paag o na. Dinnim maa zaa di tu ni ti kpaŋsiri di gba zaa. Yɛla maa pam yɛn ʒila diisinim maa zuɣu because eh, diisi nim maa bani n-nyɛ change of development bani okay. n-tu ni bi bo lɛbigimsim maa ti biɛhigu maa saha maa yi ti kana ti ni tu n-tu n okay. area nim maa pam insha'Allah. N bo fanga eh, Mr Luke maa n paɣaya pam ni a ni kpɛna ti tab sɔŋ ka ʒii maa chaŋ shɛm maa n paɣaya pam um, uh, ti na kuli zaŋ ni kpɛ ka baŋsiri salo maa zaasa kadama soli maa nyɛla din yooi ti mina zaasa luɣuli kam ka be MP nyaa Diisi nyaa, tiŋ naa nyaa, asambili man nyaa bee a gba ku bela lala ʒiliyeli maa ni ka yelmuɣisira be a yaɣili bee a niŋ la kpammaŋ sheli ka bɔri ni salo maa nyeli jaande eh en zaŋ la namba sheli zaŋ ti nyin ŋun kam mali muɣisigu a ni tooi ti ti lahabali zaŋ jɛndi di polo Ti nyɛla ban yɛn kpuɣi napɔŋ kana ba din yɛri a mi yi a yɛn boli na chɛ ka a yaɣili naa ni Assemblyman ka bɛ mi ti yɛla poi ka ti kana ka ti mini ba pɔhi a yooi taba. Namba maa nyɛla 024792226, 024792226. A yi boli lala namba maa ti mini a pɔhi a ni yooi taba kahigibu kam din beni. Dinzuɣu bimbila yaɣili nima, Jaan Dee, Pahi ti ni kpɛna yi yaɣili maa, Gushɛɣu yaɣili ti ni kpɛna, Karigi yaɣili ti ni kpɛna n-ti pahi Dagbaŋ, Zabaɣanuu, Ŋmanpirigu, Boba ni yaɣa zahisa ti soli yoomi zaŋ ti Yindeibɔri ni ti kpɛna yi ni timiya ti tibili Yindeibɔli ti yuŋ ni wuntaŋ ni. Ti nyɛla ban yɛn deei yi boligu ka kana ti nya yi yɛlimuɣisira din beni n-zaŋ ti. Di zuɣu m mabia, ti ni yɛn zali ʒii maa luɣ shɛli m-bɔŋɔ zuŋɔ dabisili ŋɔ ka mali ti maha kadama Ti yi laɣim gbaai ti ni ti tooni, amaa ti yi woli, ti ni lu. N lee yɛr a, Yaa Amir ka a ti tɛha so din be dahin shɛli kam biɛhigu puuni, ŋun mi kam tɛha din be di ni lab ti lu o ŋman ni ka o di ka nyu. Bɛ biri zaŋ ba ku chirigi biɛri chibili yuli m-booni Al-Hasan Abdul-Mumin. Shee Naawuni be suŋ ka ti sani lahi labina ti zaŋ salo yɛlimuɣisira zaŋ ti a zaa TV zuɣu, gbilsimiya tibili.